I'll be on the next flight. abusua de te nya nsɛm adi nka aka kyerɛ sɛ nsɛm a ɛkɔ so wɔ man kronkron Ghana mu ase ne deɛ nsɛm a ɛkɔ so wɔ kurom anom ne deɛ ahanom nko ara na sɛ pii to nsuo mu a yɛbɛma waso ate ne sɛ nti no me nsa aka this particular video a madi nkan apira mu kakra bi, na mmom nea ɛnyɛ ne nyinaa, kakra bi a na madi nkan abɔ ama wɔahu sɛdeɛ ɛsi teɛ no, na mmom yɛbɛkɔ na yɛakɔ akɔ enjoy the rest of the video no de ato aso de aba na woahu sɛdeɛ ɛsi teɛ. Wohu sɛ video wei ɛwa nti mɛsrɛ sɛ wobɛnya berɛ wɔ aberɛ a yɛbɛhwɛ deɛ aka no de ato aso no. Na ansa na no, Wadarima, sɛ wonnya nsubscribe mfa ma YouTube channel a, na wode wo nsa abɔ subscribe button so na ma me. Wowie a na woatɛne on the bell notification icon sɛdeɛ ɛbɛyɛ a next time biara no me drop video wɔ channel yi so a, nsa bɛka bi ntɛntɛm. Mekyia adom a na ɛda subscribe button no nkyɛn hɔnom no, wo subscribe wie a na wabɔ so na wayɛ ne saa de ama me na biribiara nso atumi ayɛ kamakamakama. Yɛnkɔ na yɛnkɔ enjoy the rest of the video no ɛmfa mbrɛ sisiɛ yi. Akɔtɔ private jet. Wo a wagye me biara deɛ saa na abɛka w'asɛm. Te sɛ ɛkɔɔ Vincent Asem Asefua. Kɔ na kɔhwɛ ne Facebook hɔ na ɔnyɛ bɛɛma. Wɔtwerɛ de to hɔ a na ɔsɛ ayi de firi hɔnom. Ɛberɛ a private jet yi bɛduru a na ɔkɔtɔɛ aane. By, President Nia, Wanya sika, ɛberɛ a na ɔnni sika, wanya sika de akɔ akɔtɔ ɛyɛ wiemhyɛn 70 million US dollars ɛna ɔkɔtwerɛ de kɔto hɔ. Na ɔnim sɛ ɔtwerɛ de to hɔ nom ara na NDC communicators no ɛpekeeɛ. Ɛhɔ ara na ɔsan delete yɛ na ɔde firi hɔ nom. And some of the NPP communicators, the writer, go back and check when Engineers and Planners Limited ɛhyɛɛ n'adwuma ase wɔ Ghana. In fact, Wɔn ara mpo aka, ɛnyɛ me na meka. John Agyekum Kufuor pɛn so na papa yi hyɛɛ aseɛ gyee nhini. John Agyekum Kufuor pɛn so na papa yi hyɛɛ aseɛ nyaa nyaa agyinasoɔ. Nti yɛreka wɔn a wɔn boa noɔ paa wɔ abaa mu deɛ a, ɛneɛ nka na ɛnyɛ ne nua John Dramani Mama. Because before sɛ John Dramani Mama ɛbɛyɛ president no, na John Agyekum Kufuor Amana yɛ ɔdefoɔ wɔ Ghana dada. A obiara nim no wɔ wiase. Na wonim sɛ ɛnyɛ Ghana nkoa na ɔyɛ n'adwuma. Kɔ Zimbabwe nom ne other countries. Because ɔwɔ mfidie ne hyɛn akakraka a yeyɛ saa nnwuma no. a wɔn ma no kɔ yɛ nwuma. Na me koraa no me me te ha yi sɛ John Mahama bɛba abɛyɛ president na ɛno nam so ama Ibrahim Mahama anya sika na Ibrahim Mahama sika a ɔnyae no ɔde tena ɔman Ghana ɔde yɛ adwuma ama ɔman no ɔde bɔ afɔdeɛ ama ɔman no a me me problem ne sɛ because Nana Doda Nkwa Akufo-Addo bɛtena akonnwa no so Ne nua mo ne ne wɔ faasem na ɔma ɔmo nyaa sika. Ken ofori ata mo. Ɛnɛ sika a Ken ofori ata nyae nyinaa akyi, ɛnyɛ US abrokyimam na ɔte. Ɛdeɛ mfasoɔ na me ne wo mmienu yɛ nya? Meda ase paa. Ɛhɔ ara na nka na me bɛ wura na wa kɔ wura hɔ de ama me. The better, ayɛ sɛ abrabɔ a yɛ bɔ yi. Me kae mmerɛ bi, me instance mu baako yɛ adeɛ maa ne hyee me paa. Wo nim deɛ ntira? Because na me pɛ sɛ nka me kɔ nursing school na me bɛ yɛ nurse. Na ɛyɛ adeɛ adwuma a me pɛ paa. Minya sogya. Ɛne no bɛkɔ. Mo minya sogya ne ɛn hallelujah. Ɛna ɛhyɛ deɛ nkɔ. Ɛne no bɛkɔ. Minya sogya na nka mede aka ho na nka meyɛ adwuma wɔ soldiers hospital as nurse. Oh, nurse no m'ani gye ho paa. Eh, but amfa na onim. Mm. Nyame yɛ adom ma me sisters no mu baako mm. ɛkɔhyia ɔdɔkotani bi mm-hmm. a mempɛ sɛ mɛbɔ no hospital din. Mm-hmm. Na doctor no dɔ me sister a na nka ɔpɛ so ɔwaa no but unfortunately na doctor no aware agyae ɛwɔ ba baako nti me sister gyinae no so sɛ obi a waware agyae deɛ ɔmpɛ no. Wonim deɛ ɛhyɛɛ se me? Ne hospital a ɔwɔ mu ɛyɛ one of the biggest hospital ɛwɔ Asante region ha. Ɛhɔ nso nursing school wɔ hɔ. ɛno nti no sɛ nka me sista kɔwaree no a mm-hmm. wonim sɛ nka nyɛ me sista nko a na nka ɛbɛ benefiteɛ ka me nso mebɛnya akwanya mm. cause nakonta no me bɛrima baako pɛ ama nka nam no so ama nka nursing school no na mpɛ sɛ mekɔ no mm. ka menya akɔ ɛno nti ɛyɛ meya paa deɛ meka deɛ kɔsie yɛ woasɛm ankɔfa baeɛ no so mm-hmm. dimrɛta si ɛbɛto aba ne ɛde ama nana adoda nkɔ akufoɔ ado mm-hmm. na mpo ne baby mamas go back and check the records ɔma binom ambassadorial position na ne nuanom nyinaa wɔdo no bataa wɔn mo kuro de ne wɔ faase nom de wɔn bataa wɔn ma wɔn position na wɔn mmom bɛ mɛkɛ Ghana na yɛn nya nfasoɔ bi mfiri wɔn no mmom de wɔn nya nfasoɔ de firi Ghana ho ɛde kɔɔyɛ kenoforeta deɛ awo kan ɛnɛ wɔn nim deɛ ɛya deɛ ɛɛtan koraa ne sɛ wakɔfa the best lawyer wɔ US a sika a wɔɔgye nye sika ketewa ɛnyɛ Ghana ni lawyer o nyakasa Ghana ni ni mpo sika na ka Ghana heyaa. The best lawyer a wakɔ high no wɔ US no, sika a wɔɔgye no nyɛ sika ketewa. Wɔn na wakɔ high no na ɔde ɔman no sika de akɔgu nkorɔfoɔ aman soɔ. Ɛna allegedly sika a yɛse ɔwiaeɛ no, nkorɔfoɔ man na ɛda soɔ na wɔn te tax no na wɔn de yɛ. Debrightah, yɛse sɛ wo kurom nam di wo pɛt, edi wo, wo kurom pɛtɛ di wo nam a, ebi ka. But Akufo Addo ne ne nuanom ɛne no wɔfaa asem deɛ, wɔn dii yɛ nam no ebi anka saa fefe nnompe nom nyinaa. Enti sɛ wobɛto aba de ama Search Family na abɛto aba de ama John Dramani Mahama abusua. Tie. Ne ba Sharif no koraa no a yɛreka no koraa hwɛ n'ano. Go back and check the boxing ɛyɛ history. Oh, yeah. So when was the last time a obi tumi hostu such boxing ɛwɔ Ghana ha no mu? Bose no koraa na nka agu a Ghana wɔn te ne nka but as young as he is ɛsɛ mm-hmm. ɔne papa na de sika no mpo maa no a sɛdeɛ MPP foɔ ka no a nka na as young a nka na wɔbɛtumi de abɔ brabɔ bi a ɔpɛ biara akyɛngye maa ade afra no pira dware wɔ wiem sɛdeɛ na ebinom ɛyɛ no no but the guy ehu sɛ ɛwɔ sɛ ɔnɛkyɛ the talent a ɛreba no na Ghana boxing na sese ewuo na ada fam no ɔsan apagya no kakra ɛne wɔn nim animonyam a ɛde baayɛ. Debrajah, Yɛmmra Ibrahim Mahama no ankasa. Dabi, ma menwie ne yere ankasa. Hwɛ ne yere nso. Hwɛ ɛnnɛ, the woman has built more hospital than the entire history of NPP. Ɛno akyinnyeɛ biara nni hɔ a ɛwɔ ho. Obiara nni hɔ a ɔbɛtumi agye ho akyinnyeɛ wɔ hɔnom. Wofiri wɔn so a, na wɔaba ne babaa no a yɛfrɛ no Sempo Mira Finidi. That young lady kɔhwɛ wɔn nso foundation a wate akwadaa no a wɔde ɛreboa nkorɔfoɔ ɛwɔ hɔ nom then back to the big one nankasa a ɛyɛ Ibrahim Mahama nankasa before sɛ wɔn a bɛto n'anum tuo sɛ wɔde saa old private jet no de akyɛ Ghana no na wɔde akyɛ yɛ dada na we don't need saa comment from Ibrahim Mahama. Na na Ibrahim Mahama obi ani sɛ ɔsɛ ma kɔ mede na kɔ South Africa akɔyɛ n'ani ama no mede na kɔ UK mede na kɔ a ɛnti Ibrahim Mahama koraa no ɔyɛ national asset o. Wɔboro national asset so. Ɛnti na meka sɛ before sɛ ɔno no ɛberɛ a wɔbɛka saa asɛm wei no ne yɛ yɛ private jet ne afa dada ɛnti ne yɛ nhia sɛ yɛbɛte saa asɛm wei na private jet yi yɛde yɛ biribiara wɔ Ghana ha yɛafa Ghanafoɔ de yɛ ahemfo fo politicians fo ɔdan Ghanaians fo ɛnti wonfa nkyɛ yɛ anka yɛ fo ɛnti different between NPP ɛne John Mahama no John Mahama aban no wodeɛ yɛmfa ne sɛ wɔn nyina wie sika but John Mahama aban no wɔn wie sika wɔn de boa man no That's the issue. Ɛna maka ne yere force pɛtɛ a wɔsie ne mmaba ne ba bɛyi ne ne ba bɛrima yi ayɛyɛde a wɔn yɛ ni adeɛ nti yɛse deɛ ɔyɛ hwehwem adeɛ ne mpepa ne nsa kwa dabia yɛse adwuma no yɛ de hyɛ wɔn nsa de bɛɛta yɛse aborosan si deɛ ɛtoa so tere wɔsi tu ɛno adi baako ɛdan wura ne ba a wɔbɛdwa but ɔnnwa sɛdeɛ wɔansi koraa no. So wate aseɛ? Ɛno ne yɛnya de firi John Dramani Mahama hɔ yi. Wɔn nyinaa obiara ni wɔyɛ kronkron mɛ awurade. Obiara ho nte. But wohwɛ wɔn mmienu no a, hwan na ɔne deɛ deɛ ɛyɛ kakra? Ibrahim Mahama, Nyankopɔn nhyira no na ɔnyɛ no kɛse na abɛ no a wayɛ no sɛ abɛ no, ɔmma no mono so na ɔnkɔ so na ɔmfefɛ. Deɛ mesɛ yɛ nkwatenten, nnipa bi sɛ deɛ wosrɛ nkwatenten de ma na magye atom. Woahu sɛ da biara maka no wɔ program yi ara so sɛ, Ghanaian leader biara ni hɔ a wɔhia nkwa tenten because Ghanaian leaders no deɛ wɔn hia mmom wɔ efie nyansa, adwen ɛne nimdeɛ. Sɛ wokɔ sɛ ɛyɛ nkwa tenten de ma Ghanaian leader a, wopɛ akyɛ sɛ wɔn tena ase nkyɛ na wɔn nyim nkyɛ na wɔn mu yɛ nkyɛ but sɛ nyansa ne nimdeɛ ɛfa ma no. Sane sɛ twerɛ kronkron no sɛ ɔman a wɔnni nimdeɛ ne nyansa no saa ɔman no hwe ase. Nyansa to ne pono fra tete kwaa ne nkwaseafoɔ sɛ wɔn mmra na wɔmmɛdi nyansa aduane. Ɛno nti yɛnyɛ nyansa ne nimdeɛ na yɛde ama yɛn mpanimfoɔ, but Ibrahim Mahama deɛ, mɛsrɛ nkwatenten saa de aka ne ho sɛ ɔtwa dwa mpo Nyankopɔn no ankasa ma no nkwatenten. Gibraltar, wobɛtra baabi wobɛka, Ae, na me private ɔde ama yi koraa, mepɛ sɛ memfo bi. Gibraltar tiae. Womfo bi. Wo deɛ wonya ade na ebia yɛde apagya de wafiri Kɔmfoano Ɔkyegye wakɔ 37 anaa yɛde wafiri 37 na yɛde waba anaa yɛde wafiri Tɛ- Tamale Teaching Hospital anaa everywhere na yɛde wakɔ but Gibraltar ɛnie sɛ ɔman no ɛkɔtɔ private jet a ɛyɛ ambulance a ne yɛde ba abɛsi a wonim ho ka a ɛbɛbɔ Enti direct and indirectly no, saa tax anka yɛbɛgye de afiri hɔ na yɛde abɔ saa ka no. Ibrahim maa ma ayi de afiri hɔ. Ɛno nti sɛ woankɔ koraa no a, indirectly no woanya mfasoɔ de afiri because ɛnnɛ no tax bi amma biom sɛ yɛde rekɔ ɔman no akɔtɔ jet wɔ hɔnom. So ate aseɛ? And those NPP foɔ no binom ne Ghanafoɔ binom a ae ne nua bɛyɛ president ɛna ne nua bɛyɛ president no, ɛyɛ nkwasi akeka kɔɔto dan ho abuobuo wɔn no ni hwee ka eti deɛ ɔmbɛka no no ɛne wɔn yɛ dan yɛ dan yɛ dan yɛ dan ayɛ den wɔn yɛ nie yɛkɔ afe ne fa so obenya scandal ɛyi deɛ firi ndc amamuo no ɛno na they are fishing out trying their possible best sɛ ɔmbɛnya scandal bi deɛ firi mu ɛno nti ehu yɛ ayɛ ne nua yɛ president tia ne nyinaa yɛ president tia Ɛsɛ ɛsɛ communication na yɛ den ama NPP foɔ. Enti mie allegations bi a na wɔn yɛ. Ah! Sɛ sɛ saa na asɛm na kɔyɛ. Na ne ne kɔtena radio so a ɛnɛ nkɔmɔ a politician adeɛ kye a yɛredie. Sɛ ntorɔfoɔ die ne ɛdeɛ hena? Economy. Inflation. Na economy no nso na ɛyɛ biribiara. Economy nso ne yɛde ba abɛtoɔ yi a Iran ne UK, eh, mefisɛ nsɛn, Iran ɛne US yɛ ɛne Middle East yi kun nyinaa me ne wo ka sɛ inflation asa ate ɛde afiri 3.8 ɛsa ɛde aba 3.5 yi nti sɛ ne ɛdeɛ na NPP communication wɔkɔ kasa de afa inflation ho ana economy deɛ ɔkɔ kaa na ɔnya biribi anka nti ɛneɛ Ibrahim Mahama akɔtɔ shoe Ibrahim Mahama akɔtɔ bed Ibrahim Mahama akɔtɔ kaa ɛneɛ ne nua ɛyɛ president nti na watɔ bed But Ibrahim Mahama hyɛɛ aseɛ bɔɔ n'abrabɔ n'adwen Mahama koraa na ɔnnya soo daeɛ sɛ ɔbɛyɛ president. Quick one ɛsɛ akwatia ɛɛm wei nyɛ akwatia wei yɛ ayawaso east by election no Doctor Mahmood Bawumia ntumi ankɔ ankɔ pie mu ankɔ ankɔyɛ campaign questions bebree efiri akyire reba but then wei yɛ akwatia MP ɛna wakasa wadi nkɔmɔ wohu sɛ n'ano yɛ ano wɔn hɔ nso yɛyɛ by election yɛtie ne mmra bɛɛ one minute pɛ yɛkɔ ba nsɛm wɔ akyire.

But it's up to them, we will fight till the end even though we knew that it was our strong. Okay abusua baako ei Doctor Mahmood Bawumia ɛnsɛ wantumi ankɔ ankɔpiam enti aba abɛyɛ talk of the day talk of the week quick one Akwatia MP wadi nkɔmmɔ but then deɛ nti na Doctor Mahmood Bawumia wankɔ wohu no sɛ sɛn? Maame nyɛ no sei wonim Doctor Mahmood Bawumia as we all know no na ɔretwɛn sitting comfortably wɔ n'akonnwa mu wɔ ne fie hɔ, sɛ anka Babaa Lee bɛwin nie na waba na wabɛkyea no sɛ Queen of England, King of ae, King of England, ɛna no wɔretwɛn instead sɛ ɔbɛkɔ fam na wakɔyɛ campaign. But tie, tie, tie, But adɛn na yɛ blame Mahmoud Bawumia? Ɔkɔ grounds no deɛ na nka na ɔkɔyɛ. But na Tie o, me me nso me se yɛn nso yɛhu ne sɛ Doctor Mahmoud Bawumia na onim sɛ yɛadan a NPP ɔmo ntumi nwe ne da. Dabi, ɛnyɛ no nti na wankɔ. Ah, ɛnti na Doctor Mahmoud Bawumia hu ne sɛ ɔmo mɛtumi awe ne. Ma me nkyerɛ deɛ nti a wankɔ. Saa. Deɛ nti a ma mo baomi ankɔ no ɛyɛ campaign wɔ ɔkɔ yɛ sɛ mo ntɔ ma baba ali so ate aseɛ ma mo baomi afiri abɛn mo ɛni two years ɛnti wɔ ɔkɔ yi no campaign so a yɛyɛ no Ghana ha nyinaa no ayawa so is koko fam biara ni ɛwɔ ɛnɛ koko fam no mpo kɔfa pagya de ba se ate koko so agri kosifɔ nso yɛ na no nso akɔyɛ asɛm de ama ɔmo ti wɔ ɔkɔ yi no ɛyɛ economy Na ɛyɛ inflation ɛna ma mood bɔmmea de kɔyɛ campaign ma mood bɔmmea yɛ den nya moral right ɛtumi kɔyɛ inflation ne economic campaign wɔ ayɛwa so east ɛnti wɔ kɔgu no wɔn ase ɛnti ma me mpem bɛn bi ntena bɔbɔ ɛnti na wankɔ ah di brɛta na ne ɛsɛ 28 28 wɔn kasa o me se ma mood bɔmmea ho ah. so obetumi aforo no apue no abɛyɛ campaign especially on economy issue a na gye sɛ ndc tumi de dollar na kɔdu 20 saa Gye sɛ NDC di inflation na twam 23 50 na wɔn bɛto yɛ no wɔn twam. Deɛ NPP fo ayɛ mistake ana.
Ɛyɛ big mistake imagine sɛ sɛ nka ɛyɛ Kennedy Agyapong na ɛyɛ flag bearer nti nka wɔn kɔ hɔ. Kennedy Agyapong have every right to talk about economy. Wɔwɔ every right to talk about inflation. Wɔwɔ every right to talk about anything concerning Ghana. But me say Dɔkta Alhaji Mahmood Bawumia ne mmɔwura a ɔnni bi, ne conscience bɛbu no fɔ, na sɛsɛɛ no nti worekɔ hɔ yi no, oo ka kyerɛ Ayawaso foɔ East sɛ wɔn nto aba mfa ma Baaba Ali na wɔn bɛboa na Nyame yɛ adom a inflation no a ɛbɛda 3.5 no mo de bɛba 0.3 anaa? Cedi dɛ ɛda so gyina 11 no mo ba a mo de bɛba 5 anaa? Ɛmo eh kɔhwɛ video baako bi a mehu yɛ. Wɔse wɔnom bɛyɛ wɔn mu kyiri wia yi ɛberɛ ɛtwaa mu a mpp pɛn soɔ no ɛmmoa ano ɔtɔ no ɛnnɛ afei duruiɛ a wɔrekɔtɔ bi de abɛtoɔ no yɛate mmo no sɛ hu mpp away mpp away nti saa nnipa no wobɛyɛ dɛn na wakɔyɛ campaign de akyerɛ no sɛ mmo no ɔkɔtɔ no sɛn aburo no ɔtɔ no sɛn atoko ɔbɔtɔ no a ɛnnɛ wɔn mu bɛgu kyiri wia ɔnom de ayɛ no ɔwie a wobɛtɔ wobɛte sɛ na ɛde ama no Enti de no agya ma mo mblemu Doctor Alhaji Mahmood Bawumia NDC foɔ push no de no akɔhyɛ tight corner and the corner that they have push him to no ɔnni ɛnni ahomegyeɛ biara sɛsɛ ne ho mɛte ɛte sɛ deɛ yɛmia homene enti sɛ ɔbɛtumi agye ne ho de afiri hɔ na waba no abɛkasa no ayɛ very very difficult de ama no but it was if it was any it were any uh, one of the candidate for candidate na so if it were uh, uh, the, the other four candidates uh, na wei na ase ghana kɔɛ nɛɛse no ɛnɛ ka bi kurom mfoɔ ɔbɛ na ɔmo ka no ho nɛɛse mfoɔ na ankasa ɛ dɔkta kora kyerɛ dɔn kora yɛ nhu ne akɔ yi kɔ de yɛ de ama wɔ ka bɛ ku nipa o oh no me I, I, I can speak english i hear english paa sɛ nkurɔfoɔ bi a wonte ti dɔkta no kyerɛ ɔbɛtɔ ɔbɛ da hu oh na mi nima sɛ obisa Wonnim a sɛ obisa. Sɛ ayɛ sɛ yɛyɛ production yi aa. Woyɛ production wɔ back stage na wonnim na obisa wo. Aba okay wodeɛ woyɛ adeɛ wodeɛ woyɛ adeɛ. Woba wontumi nyɛ. Nka wose nka wonya awɛfoɔ ma no hwɛ wo sukuu anka wobɛkɔ anim. Wonim sɛ medeɛ meyɛ adeɛ paa ah oh. So sɛ nka ɛyɛ any other four candidates no a wɔn anya no a nka wɔn mu biara bɛtumi anya that moral right no de akɔ Ayawaso East hɔnom akɔyɛ campaign. ɛde afa anything concerning Ghana but Mahmood Bawumia no ɛnyɛ ɔno ara ne pɛ afuturo koraa bɛkɔ de ama nsɛ papa tena ase because adeɛ no a yɛyɛ wo nua no mosremifoɔ kade nkɛfɛ paa o wokɔ ayɛ waso east hɔ no ma ani ma hɔ no a 90 percent people na ɛwɔ hɔ no 90 percent ɛsom a wɔn som ɛyɛ mosremi wɔn yɛ Allahu Akbar bosom lai wa yi ɛno nti na voter turnout no bɔ afam no because nyame adaroma Allah adaroma ɔbɔ ne mpa ɛba sɛ Allah sɛ nyankopɔn nyɛ biribi ma no a ɛnyɛ nnipa bebree na ɛbɛtumi anya courage no Aho akɔm kyiri mu akɔ di lie so ɛkɔ yɛn nua nso yɛ nim sɛ yɛn nua no muslimi fɔ saa mmerɛ nyinaa wɔn kyiri kɔm awia bɔ nyinaa wɔn kyiri kɔm kɔpem anadwo wɔn bɛdi die ɛno nti ka ho na turn out no baeɛ ba nanka ɛyɛ adeɛ wɔ sɛ dɔnkta alagye mahmood bɔ mmea ɛtumi nya akoduro bi cause ɛyɛ ne nua no muslim fɔ nti sɛ wokɔ no akɔ ka arabic no na wode kyerɛ wɔn a wɔn bɛte aseɛ yie akyɛn obi a wɔkɔ no akɔ yɛ campaign ɛde aho but because ɔni moral right nti afei hwɛ deɛ yɛwura mp yi ɔka Oh even though Ayawaso East no yɛ stronghold no ma NDC since nineteen ninety two obia ni wa wɔwene party bia ka NDC ho but wohu ɛnam yɛ ahoɔden ɛne nkode a still NDC de hyɛ mu ɛni paa yam sɛ dabrɛ mɛ hunu hɔ ara yɛ John Dramani Mahama party no obia kɔ hɔ obia kɔ hɔ ɛkɔ yɛ campaign de ma Nti wo na nka woyɛ flag bearer because sɛdeɛ wɔka no NDC don't have flag bearer right now NDC have president ɛyɛ Ghana for president a ɛnyɛ wɔn mo dea but mo mo deɛ mo ha mo wɔ flag bearer ɛyɛ mo ankasa mo bɔn five property a na ɔwɔ akwanya ɔnyɛ ebize ɛni baabi a na nka obetumi akɔ akɔyɛ campaign but because of this circumstances a mede ato dwa first sɛdeɛ wokae no Wɔnim sɛ ayawaso isin deɛ ɔyɛ dɛn a ɔnwini, ɔntumi nkɔ, ɛyɛ dɛn a ɔnwini. Afei economy issue, inflation issue, ɛne nneɛma bo a aba fam no nti no, ɔnni time. Petro nti, ɔntumi nya daa moral right no nkɔ nkɔgyina hɔ na ɔnkɔ nkɔyɛ campaign sɛ bra. But wonim deɛ nti a wokaa sɛ na ɔnim sɛ ɛhɔ deɛ ɛyɛ dɛn a ɔnwini? Because ɛyɛ NDC stronghold no a mebɔ to gu yɛ ne sɛ NPP, NDC wɔn ankɔ Kumawu. Monkae sɛ Kumawu, yɛto aba no wieeɛ no, na NPP mmom deɛ no so ate sɛ, na NDC foɔ mmom deɛ kɔ soro. Wobɛkae? And position party bi a wɔwini, wɔmini sɛ ɔpɛ sɛ ɔwini election no, this is the time. Sɛ bi a ɔhunu sɛ ayɛ w'asodie, ɛnhia, ɛnhia. Wode teste waters. Woma ink kɔ mu. Wonim sɛ Kumawu ɛyɛ one of the constituency a ɛmaa NDC nyaa gyidie paa sɛ 2024 election wɔn bɛ wini because Kumawu ɛyɛ no go area ɛde ma NDC but yɛto aba no wie na NDC mmom advance wɔn mo vote no wɔn nya more ɛde aka ho na NPP mmom deɛ no so ate ɛhɔ na ɛma wɔn nyaa gyidie sɛ yɛawini ɛmfa ho ne napo t-shirt asɛm a wɔkɔkaeɛ ɛmfa ho ne mmoa a wɔkɔkyɛeɛ ɛmfa ho ne ntoma a wɔkɔkyɛeɛ but ndc candidate no nya more vote ɛde kaa ne deɛ ho ɛno ma wɔn mu gyidie na nka was expecting npp wɔn sɛ n'ano na wɔka sɛ yɛde to hɔ ma yɛbɛwi ni ɛnɛ yɛkɔto abɛɛrɛ wi nam ka kyerɛ sɛ wɔn paa deɛ ɛkɔ so ayɛ waso east no wɔn ma yɛn hwɛ na obiara nim sɛ wɔn nwini but at least nka wɔn vote no baa soro kakra na obiara sɛ ee. NPP vote no aba soro ɛneɛ NDC ɔman no ɛyɛ adwa mo but deɛ ɛkɔ yie yie deɛ still ayɛ tɛfra ahwe aseɛ wɔ amutu a ɔda ayeya. Quick one yɛnkɔyɛ this video mmra NPP foɔ so ɔman no mu ayɛ den na eh Miracles Aboagye ɛne Salam Mustafa adi nkɔmɔ yɛntie ne mmienu nyinaa ketewa bi yɛnka mmom yɛkɔbɔ abusua information bi hyɛ akyire. Ghana is back to struggle that is the reality of what good is a three percent inflation.

Ɛyɛ me nwanwa kakra na me bisa sɛ which Ghana is His Excellency the President talking about? Nea ɛwɔ mu yɛrɛ yi. Sɛ ɛyɛ Ghana wei a ɛndeɛ eh, Alabraka I disagree completely with the President. Maybe he doesn't live here with us. Because nea ɛwɔ fam does not show sɛ indeed Ghana is back and Ghana ɛyɛ adwuma biom. Yɛnkɔ Sefwiɔ so, where wɔdɔ cocoa paa. Na yɛmmisa wɔn sɛ, Ayɛ yie anaa adeɛ no akɔ akyire? Today, today, today, Chamajana, yɛkɔ cocoa areas a polling station wɔ hɔ. where NDC ɛwini yɛ nnɛ yɛkasa yi yɛde yɛde polling stations yɛde polling boxes ɛkɔsi hɔ sɛ yɛnto aba biom a the NDC will not get the same vote like they got in the last election nti mampanyini sɛ woma state of the nation a ɛsɛ woma yɛde true state of um, ɔman no how the citizens are feeling and how the country is being governed ɛnyɛ mere words bɛgyina na na ka nea wopɛ na kɔ no
town general yes. people are suffering
people are suffering na sɛ the people will always suffer na
cocoa farmers a yɛate Wɔn sika so yɛama wɔn haircut a ɛnyɛ haircut bɔne a aban ama wɔn after ɛbɔ a wɔn ahyɛ wɔn sɛ wɔn de wɔn ba a they will give them six thousand at least per bag of cocoa a wɔn antumi ndi so and rather no wɔn ate so aba fam due to bad economics a ɛkɔ so ɛwɔ man wei mu you cannot look in their faces and tell them.

Ɔnke Yɛbusua, Kwaku Miracles Aboagye ɛne ne nua Salam Mustapha na Miracles Aboagye deɛ neɛ mesrɛ oo ɔse Ghana is back to where struggle adɛɛ Ghana na ɛyɛyɛ dabɛn. Ah na yɛ sɛ ɛɛ deɛ nti brɔfo no a ɔkaeɛ no deɛ ɔrepɛ akyerɛ nie na Ghana no wɔ ahokyerɛ mu ɛna ɛsan akɔ ahokyerɛ mu nti meda ase sɛ wa admete. Ok ma ma me nso menkyerɛ mu yie ɔno nso repɛ akyerɛ sɛ NDC ɛwɔ aban mu from two thousand and eight. To two thousand twenty sixteen no na Ghana wɔ ahokyerɛm ɛna NPP bɛ take over twenty sixteen to twenty twelve ɛna wɔn mo yɛ ɔman no yie ɛna afei John Mahama saa bɛ gye baton no wasan yɛ ɔman no basaa ɛnti na ɔsan sɛ Ghana asa akɔ ahokyerɛm back no. Wobɛtumi aboa paa wobɛtumi aboa politicians no paa. Ah, wobɛtumi aboa yo. Dabi sɛ me deɛ
wɔtwa ntɔ na meboa no. You qualify to be PR for ayi yɛfrɛ ne sɛ yɛ mɛyɛ akasa aboagye. Wɔka wia no abɛkyerɛm sɛ deɛ wɔpa akyerɛ. Wɔka 2012 bi asɛm. Wɔse Ghana is back to struggle. Enti back to struggle deɛ wɔn na wɔn firi hɔnom sɛsiɛ yi. Ɛna obi aba. Enti back adɛn na wode me kɔ back back. Wanka back back o. Wɔse Ghana is back to struggle. Which means ne sɛ, mprempren yi a yɛwɔ ha yie no, deɛ ɛmmerɛ sii yɛ no na ɛnyɛ, ɛna nnɛ yi obi foforɔ baeɛ wasaa deɛ kɔ akyina. Akyina nso deɛ yɛ Nana Dankwa Akufo-Addo ne Mary Akasa Boagye mama muo. Nti adɛn na wo translate na adeɛ akɔ to 2012? Nti na mesɛ wo qualify to be politician PR. Mo na wɔn ka asɛm na mo abɛkyerɛ me sɛ deɛ wɔn pa akyɛ. Meanwhile wo nni n'adwene mu. Meanwhile wanka 2012. Miracles Aboagye yɛ na ne werɛ fi sɛ back to wɔn era no na kaa sika a na wɔbɔ din sɛ wɔtua na ɛno ano na wɔtua na petro nso boɔ den nti hɔ no a ɛsɛ sotoro mmienu ma ani hahaneɛ bare wonim deɛ na anigye sɛm o ɔtua kaa sika no a na wɔtua no Miracles Aboagye time no a nanso petro boɔ so ate ɛkyerɛ sɛ sɛdeɛ da biara yɛtena a ne yɛka noɔ no dɔmmaa ma nyɛ nyankopɔn nti ɔntumi nyɛ biribi 100 percent da Enti baabi bɛyɛ yie, baabi nso nkɔ yie. Enti wate fam woso a, aboa ma binom na kaa sika no nso gyina braneɛ. Na wonim deɛ nwanwa? Sɛ ne Nana Adena Kɔ Akufo Addo pɛɛ so nni asaa wɔ hɔ ara na yɛgyina mu de bɛsi saa me a, ka wonim sɛ anka nnɛ no, petrol boɔ saa kɔ soro ama asɛntiadeɛ saa kɔ soro? Oh di brighter but ɛnɛ nyame adaroma for the past one year nie mm-hmm. driver for ɛnkan si yɛbɛto ahyɛn mu yɛnto ɛyɛ petrol mu ah, ama onim sɛ um, uh, iran ɛne israelfoɔ ntɔkwa no starteɛ a amerikafoɔ de wɔn ho bɛgyee mu no ɛnura yɛ amese mekɔ akɔkyɛke dɔla sɛ na ano mehwɛ na dɔla no da 10.9 dɔla no so asa ate aba 10.7 ɛnam sɛ ah Na John Mahama de deɛ pa na John Mahama de bu man. Ɛyɛ me kura me nkyɛ ki o.
Asa ateɛ firi nine na ba seven. O na dɛ. Me kura ayi hyɛ aseɛ dɛm nim sɛ nka gya. Ebi a nka gya nka saa mmerɛ nka ebi a bɛɛ eleven point nine bi nom ne adeɛ. Na ase ten point nine na saa ateɛ aba ten seven de a. Ɛɛ o ɛɛ mmoa.
Mm ampase me ho ten seven. Ee wow. Di brighter ti o. Wonim deɛ nti a.
Yes, tɛmpɔ nsɛm yi. Wonim deɛ nti a. Makaa no matena ase akyerɛ mu de akyerɛ wo sɛ fiscal discipline. Yɛka biribi fiscal discipline a, wobɛtumi ayɛ no financial discipline na akɔ baabi. Akwan a aban wei afa so na wɔyi sika de di dwuma no, wɔdi wɔn ho ni. Wɔn di nhyehyɛeɛ so. Wɔn nyɛ no yafunyafunyafu. Ɛna wɔn de yɛ deɛ ehia. Ɛde toto deɛ ehia. Ɛde hyɛ baabi ɛhyɛ. Ɛno nti no, ewiase nyinaa bɛyɛ den. Ebi bɛka yɛn, nanso ɛntumi nkɔ soro nkɔ nkɔduru wɔn 17 ne da. Gibraltar wɔ ha. Mise, ewiase nyinaa bɛyɛ den ɛne Iran ɛne US ntɔkwa a wɔn ko yi, wɔn bɛkɔ so ako, ebi a wɔn nnyae ne nnɛ ne wakyina yi a, Demerita petrol boɔ bɛkɔ so because already no Europe deɛ wɔn agye wɔn gas dada a ɛrekɔ soro ne adeɛ a, ɛnne me ne wo kasa yi ɛyɛ emergency a ɛyɛ wo kɔ ayi a yɛwura um, Collins Amankwaa Mensah a ɔyɛ energy committee ɛwɔ parliament wɔn se mputupuru wɔn kɔ akɔtena ase na wɔn ahwɛ Ɛkwan a wɔbɛfa so ne ebia ɛhaw a ebetumi de abrɛ yɛn. Ɛyɛ dɛn a ebia na ntɔkwa ne to antwa n'ani wɔ kyinɛ yi a na ebia fam no na wɔreba abɛtum ban de brada ntumi nkɔ nkodu liter 25 sɛdeɛ ne yɛtɔ no da because of fiscal discipline. Ɛno ne asɛm no. Ɛnɛ yɛnyi sika no rɔfrɔfo mfa nkɔtuu amena. Ɛnkɔ yɛ cathedral. Yɛnyi sika no wrɔfɔ fa nkɔtɔ Christmas tree. Ɛnɛ yi six March a ɛɛba yɛ independence day a sixty ninth yi a ɛde ma Ghana no, yɛɛdi no Jubilee House. Wonim ɛno nko a sika ɛbɛ save. Sɛ yɛɛpagya ne yɛde afiri ɔman region bi ɛde akɔ region bi sɛdeɛ Nana Addo Nana Dankwa Akufo Addo mo yɛ no no a, na onim kaa no ɔman no bɔ. ɛnɛ yi mampanyin baa no wei ka wanya mmienu yɛyɛ ne nyinaa wɔ jubilee house hɔ de bɛkyɛ wonim kind of amount a yɛasɛvu sɛ mampanyin john drama ne mama menim sɛ nyansa ne adwene da ne tirim no so yusu saa nyansa ne adwene no a sika a wɔbɛsɛvu no saa six march no wonim deɛ wɔbɛtumi de ayɛ ɛno nti ɛno ne yɛka sɛ fiscal discipline wɔn sɛ hu sɛ ɔman no wɔ ahokyerɛ mu a ɛnyɛ saa tam no ne yɛ high private jet akɛseɛ ade yɛ mpenanom kɔtena mu Ɛnyɛ saa ntɛm na yɛhan hotaa akɛseɛ de yɛn mpenanom kɔtenam sɛ amampanyini. Ɛnyɛ saa ntɛm nom na yɛyi sika sɛ yɛde rekɔtu amena de akɔsi Nyankopɔn fie, because Nyankopɔn no saa ntɛm a ɔte soro no koraa na ɔno nsu de ma ne mma a ɛwɔ afam hanom sɛ yɛho kyere yɛn, ɔnwere kwasee dan biara. Ɔnyɛ fiscal discipline na ɛde ɔhaw baa yɛn a ɛmaa petrol boɔ no riseeɛ ara berɛ a na Covid-19 aba na ɔman biara nnya ho mfasoɔ nkyɛn Ghana. But yɛnhu sika no so hwɛ na yɛdi no nyafunyafu na yɛde yɛn private jet akɛseɛ de yɛ nneɛma a ɛho hia de twe mpena de fa mpena mese sɛ ɛwɔ aburoni nyame a aeroplane mframa si so ne yɛasparke si airport ne yɛtu convoy sɛ yɛkɔfa sɛ ɛwɔ aburoni adɛn a mene ne tu kɔ a wɔni hɔ nom ɛnyɛ me na mekaeɛ sɛ ɛwɔ a na ɛkae sɛ wɔboa me nso meboa de brighter wɔanom nyinaa ba ne ba yɛyɛ yɛnhu bi Yɛnnya ntee bi. Ɛno nti physical discipline, sɛ sika a yɛde bɛsɛn de akɔfa mpena de no aba airport abɛtena lupre mu no, ebi nni hɔ. Ɛno ne Agya Dennis Miracles Aboagye mo nhuiɛ. Wɔkaa na wɔde cocoa abɛto mu. Seesei deɛ wonim sɛ cocoa na ɛyɛ wɔn tuo kɛseɛ paa. Cocoa no akɔyɛ wɔn tuo kɛseɛ paa. Dennis Miracles Aboagye ntumi nkasa bere a wɔnka cocoa asɛm. The thing is, kɔboaboa wɔn nyinaa ano.